i get chance to pose for some time na because i dey prepare for my exams for my masters degree wey be sey i dey do so make una bear with me um and we go continue with this big brother wey be sey we dey do so unto Shawn and Wani matter the two of them don do something wey be sey e don cause mixed reactions for their fan basis and also and di documents come openly accuse been of sexually harassing her and nigerians and di entire bbnaija fans dey don come out to come call handi out so dis week for big brother house e don become something of how i go call am roller coaster of emotions everything just dey happen housemates even lost their wager dis week fans dey complain say di show dis season big brother dem no rate bbn fans anymore becos di show dis year di tin no di tin no sweet to a lot of pipo but wetin we go do we go pick out di small small ones wey be say small small event wey be say happen for dia and tok about am so for shawn and wani mata um dem dey play snooker for inside the house. Is it snooker abi table tennis? Okay, table tennis for inside the house. I dey talk about Onyeka, Wani, and her sister Handy. Then wetin be im name? Um, Mbadiwe too in one of them. Dey for the other side dey play snooker. So Sean come waka come, come dey press um one in one in Bobby for front of everybody for there. So her sister will be say behind the come see am, come use her head tell her say no no no not do one like that before she come respect herself come up from there. So more I remember to say when um Chinwe and Zion come out of the house, two of them they actually claim to say Awani and um, her um, what be name Sean they don't um, have sex so many times for inside the house. Dat one na norms for inside Big Brother house but the thing wey be say I no support na the way Sean no just dey show respect for this girl, just dey misbehave for front of everybody like that. Fans don come out to come react to that thing wey be say two of them do and according to fans, they believe to say the girl na she na dey more at a disadvantage because clearly the guy dey play a game with her. So make we see some mixed reactions for this thing wey be say Sean

Another person say nzuzu shey na wetin Nigerians want na im be this, shey na all this type of thing na im we dey call content for our side, we go see people wey be say get good talent, good hand work, good behaviour, dey very smart, dey win tax, we no support those type of people. Once you be person wey be say you come for television you dey press your bobi or dem dey press your ekebe all of that, na that type na im Nigerians dey like vote for. Oga wan come come say abeg which kind thing be this, this can never be content both of them lack self respect me I dey talk am say because the way everybody dey always blame Wanni fine na she be the woman o she suppose respect herself more but Sean that boy I no just like that guy at all the way he dey talk the way he dey behave he feels he knows everything about all the big brother seasons wey be say don start

na na you na wan listen to big brother naija fans na anytime wey be say um, their faith dey do something wrong dem dey always support them that's just how it is but then dem no talk say wetin that girl dey do e no make sense and this thing wey be say wani dey do so na im make people dey always insult she and her sister for me e left for me those girls dey get good vibes from wetin i don notice so far but the way wani dey misbehave for inside the house is just too much and the thing dey rub off on her sister handy

wey be say particular housemate to talk certain things about sexual harassment and all of that and now for this season now Handi dey accuse Ben of um, um, sexually harassing her so Ben now come go meet Big Brother come tell Big Brother to say see wetin dey hear o oh. maybe Big Brother come address the issue make dem play the clip make make him see when him take sexually harass the girl because the thing don dey affect am for inside the house because he even go for corner go dey cry some hours ago and fans online they don dey vex they talk say they wan know whether he really do am because if he do am make they know where they go take attack am if he no do am make they penalize wetin be her name um handi for forcefully for wrongfully um accusing Ben for sexual harassment because na big deal for this our country. Biggie come tell Ben to say okay, say make Ben calm down, say im go um handle the issue, go address am later. I no know wetin Biggie dey wait for. Since how many days you never address this issue? The boy dey dey dey kpai in silence. You just dey tell am say make e wait, make e wait. Maybe Biggie go address am today wey be say be Sunday because na be the only way wey be say we go take know whether Ben actually do wetin um Handy dey accuse am of or he no do am. Make una listen to wetin fans talk concerning this issue between Ben and Handy. Una take care, una bye.